Tomusyň ol jydrama yssysynda, işe ýa-da okuwa gitjek wagtymyz rahat we derlemeden gitmek üçin haýsy reňkdäki eşikleri geýmek gerek? Garamy ýogsa akmy? Dünýämiz klimatyň üýtgeýşiniň netijesinde gaty gyzgyn howa bilen boguşmaga dowam edýän wagtymyz geýýän zadymyz bizi sergin tutup bilýän zat bolup garşymyza çykýar. Ýöne gyzgyn howada Ak zat geýmek bilen gara zat geýmegiň arasynda bir tapawut ýok diýsem. Bilşimiz ýaly, ak reňk garanyň edişi ýaly yşygy emmek ýerini serpikdirýändir. Gara reňkli matalar yşygyň hemmesini tutýandyklary üçin, ak matalara görä tenimizi has gyzgyn tutýandyr. Bu tarapdan seredenimizde tomusyň bu jyzrama yssysynda açyk reňkdäki eşikleri geýmek bizi rahatladyp bilýändir. Iki müň on dokuzynjy ýylda geçirilen bir barlagda dokuz reňkdäki eşikleri Gün şöhlesiniň aşagyna goýdular we ortaça bäş minut içinde nädereje gyzýandyklaryny ölçemek üçin termografik bir kamera ulandylar. Netijeleri iň sowuk galan reňkiň, ak, sary, çal, gyrmyzy, gök, ýaşyl, goýy ýaşyl we gara reňklerdigini görkezdi. Ak we sary eşikleriň ýüz tarapy ortaça otuz graduslarda wagty gara we goýy ýaşyl reňkdäki köýnekler kyrk bäş gradus görkezýärdi. Ýöne bu geçirilen barlagda garaşylmadyk bir ýagdaý boldy. Gözlegçiler garanyň däl-de, goýy ýaşyla çarpan infragyzyl şöhlesiniň Seýsenedi göterimini emýänligini gördüler. Aslynda gyzgyn howada derlemezlik üçin, özümizi rahat duýmagymyz üçin geýýän eşigimiziň reňkinden başga-da, onuň materialyna üns bermegimiz gerekdir. Gyzgyn howada giňiş eşikler seýrgin duýduryp bilse-de, gara reňkdäki ýa-da ak reňkdäki jinsi materialyndaky tulum bize rahat gelmez. Howa çygly we gyzgyn wagty töweregimizdäki howada suw buguny doýandyr. Bu sebäpden derleýän wagtymyz der tenimiziň üstünde galar. Deriň bugarmagynyň öňüni almak üçin suw bugunyň geçmegine rugsat berjek bir materiala eýe bolan eşik geýmelidiris. Bu sebäpden dem alyp bilýän diýlip tanalýan materialdaky eşikleri geýmek gerekdir. Pagta we poliester üstüne düşen infragyzyl şöhlesiniň köpüsini üstüne emer we yzyna serpikdirer. Ýöne bu material görünýän yşygyň otuz-kyrk göteriminiň geçmegine-de rugsat berýändir. Bu-da bedeniň has çalt gyzmagyna sebäp bolýandyr. Pagta çyglylygy emer we çalt guraýan däldir. Zygyr matalar uly lifleri sebäpli dem alyp bilýän aýratynlygy bardyr. Ýöne pagta ýaly munuňam guramasy haýaldyr. Neýlon we poliester çyg emýänligi we çalt guraýanlygy üçin has köp saýlanýandyr. Ýöne munuň bilen bilelikde ysy hem goraýandygyny bilýäs. Bilşimiz ýaly halk arasynda günüň aşagynda ak reňkdäki eşigi geýmegiň gowulygyny bilýäs. Sebäbi ak diýýän reňkimiz yşygyň bütin tolkun boýlarynyň netijesinde döreýän reňkdir. Has dogrusy, beýnimiz bütin tolkun boýlaryny şol bir wagtda alýan ýagdaýyndaky bu signala ak höküminde kabul edýär. Eger ak üstüne düşen bütin yşygy yzyna serpikdirýän bolsa, onda elektromaýnetik spektrumyň has giňiş aralygyny bizden uzak tutýar diýmekdir. Onda gyzgyn howada Gün şöhlesiniň aşagyna çykanymyzda, ak reňk geýen halatymyzda serginlemegimiz mümkin, şeýle dälmi? Demirgazyk Afrika çöllerinde ýaşaýan bedewileri göz öňüňize getiriň hany. Eger-de ak reňk geýmek gowy bolsady, çölde ýaşaýanlar manysyna gelýän bedewiler garyşyk geýerlermidi? Şoňa meňzeş-de, olaryň ýetişdirýän goýunlary we geçileri näme üçin Garagylda boljak ýagdaýda ewolýusiýany geçirendir? Özümizi bir adýalyň aşagyndalygyny hyýal edeliň. Bu ýerde bizi gyzdyrýan zat adýalyň döredýän gyzgynlygy däldir. Ýorgan, bedenimiz bilen ýorganyň arasyndaky howanyň, Otagdaky beýleki howadan aýrylmagyna sebäp bolar. Şeýlelik bilen bedenimiz tarapyndan bölünip çykarýan gyzgynlyk bu arada gysylan howany gyzdyrar we biz gyzgynlyk duýgusyny duýýas. Ýogsam ýorgan bize hiç hili gyzgynlyk berýän däldir, eger-de elektrikli bir ýorgan bolmasady. Ak reňk, Günden gelýän yşygy, elbetde, yzyna serpikdirip biler, ýöne bedenimizden çykýan gyzgynlygy hem yzyna serpikdirip bilýändir. Eger-de munuň gyzgynlyk duýgymyza täsiri köp bolsa, günden gelýän yşygy yzyna serpikdirmek ýerine bedenimizden çykýan gyzgyny yzyna serpikdirip biljek bir reňk ulanmalydyrys. Bu-da, bilşimiz ýaly, gara reňkiň işidir. Gara reňk üstüne düşen ähli yşygy emýändir. Ýöne şu taýda şunam unutmalyň, bizi gyzyklandyrýan zadyň biri ol emilen reňkleriň nirä gitýänligi. Eger-de gara eşik geýen halatymyzda dar we bedenimiz saraýan bolsa, hem günden gelýän gyzgynlygy, hem-de bedenimizden çykýan gyzgynlygy emip, biziň gereginden hem has köp gyzmagymyza sebäp bolup bilýändir. Bu sebäpden gara reňkdäki eşikleri peýdalanmak üçin Gün şöhlesiniň aşagynda giňiş gara reňkdäki eşikler geýmek gerekdir. Bu ýagdaýda bedenimiz bilen eşigiň arasyndaky gysylan howa aňsatlyk bilen ýer çalşyp biljekdir we eşigimiz bizden gelen gyzgynlygy täsirli bir ýagdaýda parçalamaga kömek eder. Hakykatdan hem mundan öň geçirilen gözlegleriň birinde ak ýüňli sygyrlar we ak tüýli kepderileriň bedenine ýetýän gysga boýly radiýa mukdarynyň gara ýüňli we gara tüýlülere görä has köplügini, ýagny ak reňkdäki haýwanlaryň bedenleriniň has çalt gyzýanlygyny görkezipdi. Ýaňy bedewiler hakynda aýdyp geçipdim gysgaça. Bedewileriň geýýän gara donlary ak donlara garanyňda radiasiýa ýoly bilen günden iki-üç esse köp gyzgynlyk almakdadyr. Ýöne bu donlaryň aşagynda howa akyşy has täsirli bolany üçin, gara donlar bu gyzgynlygy derä ýetmeden ol ýerden uzaklaşdyrýandyr. Bu donlarda bu ýagdaý iki reňk üçin hem geçerlidir. Meň pikirimçe, Gün şöhlesiniň aşagynda sergin we rahat galmak üçin güýçli bir reňk ýok ýaly görünýär. Gaty köp faktor bu duýga täsir edip bilýändir. Ak-gara saýlawynyň arkasynda-da pikir edişimizden has güýçli bir fizika ýatýandyr. Eger-de dar eşik geýmegi halaýan bolsaň, onda açyk reňkdäki eşikleri geýmegi, giňiş, ýagny giň eşikleri geýmegi halaýan bolsaň, onda ýapyk reňkdäki eşikleri geýmek biz üçin gowusydyr. Men Aman Hümme. Indiki wideomda görüşýänçäk, hoş.